Пӗлтӗр Хусанкай ҫарӑк пурӑнаҫҫӗ тӗнчере, карчӑкпа старик пӗри. Пурӑнаҫҫӗ, пурӑнаҫҫӗ, кантӑк витӗр курӑнаҫҫӗ. Шухӑшлаҫҫӗ ҫакскерсем, кӑшт пуйса пӑхас тесе. Шухӑшлаҫҫӗ, шухӑшлаҫҫӗ, шурукай пек шуралаҫҫӗ. Ак хайхи тӑпрас ҫине ҫарӑк акрӗҫ маччине. Вӑхӑт ҫитрӗ, ҫарӑк пулчӗ, тӑпраса тулли вӑл тулчӗ. Ҫурӑк Ветӗр урайне ҫарӑк тӑсрӗ хӳрине. Унтан ун хири тымарӗ тӗп сакай тӗпнех вырнаҫрӗ. Ку тата мӗн тӑманша? Карчӑк кил-ха канаша. Кун пек ҫарӑк эп курманчӗ, ырлӑхашӗ тымӑрланчӗ. Улӑхса пӑхать старик, Тӗлӗнет вӑл ҫав тери. Ҫарка ашкӑрнӑ-тӑк кайнӑ, пӳртҫи витӗр тухнӑ-тарнӑ. Пӗлетех вӑл ҫӳлелле, каршӑмаша чӳл ҫипелле. Чикменкпе старик хӑпарчӗ, ӳрне усса вӑл ларчӗ. Пахрӗ курчӗ витӗрех, ҫарӑк тухнӑ пӗлӗтрен. Ҫын тата пӑртак ҫӗкленчӗ те чанах кутӑтӗленчӗ. Иккӗмӗш те виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш, пилӗкмӗш, улттӑмӗш пӗлӗт те пур-мӗн. Ҫарӑк ҫав пырать. Ҫӗр курмӗ кунашкал тамашана, тет старик хӑйхавшанать. Юлашки вайне вӑл пухрӗ, ҫичӗ пӗлӗт витӗр тухрӗ. Ҫарӑк пӳлӗх пахчине эртрӗ килчӗ хайхине. Сарӑлса лара капмарӑн, епле хунӑ кӑларан, Кӑларса хӑтланиччен ҫӑтмахрах пурӑнас иккен, анчах карчӑк аялтах-ҫке. Карчӑка та хӑпартасчӗ. Анчах-ха старик калла, карчӑкне хыпар калать. «Вулӑхасчӗ, вулӑхасчӗ, хӑвӑртрах, старик!» тет карчӑк. Ак старик Ак хайхи старик миххе карчӑкне пӗрсе чикет. Шалӗпе ҫыртса йӑтать те чӗкмекпе тапаҫланать те. Карчӑкӗ ялан ватӑ, йӑтӑнса пырать шалта. Чал ҫитетпӗр-и, старик? тет. Ҫӑтмаха кӗретпӗр-и? тет. Старикӗ темскер мӑрлать, ҫӑварне уҫма хӑрать. Карчӑкӗн хыпарнӑҫемӗн пӗрех юрӗ ҫав першемӗ. Аякра-и-ха ҫӑтмах? Вӑхӑтчӗ-ҫке часрах! старики сӑмах чӗнмесӗр нушалатать чӗлхесӗр евӗр. Ултӑ пӗлӗт витӗр ак тухрӗ вӑл ҫапла ырах. Юлашки пӗлӗт ҫывхарчӗ, мӗнре тей пушшахри карчӑк. Чӑтмаха нихҫан капла, ҫитӗ ҫукӑп, сампала, тӗмлӗ пӳтсӗр ҫарӑк тупнӑ, хӑвӑртра хыпар ват супнӑ. Старики ҫилӗпелен вӑлӑхса ҫитни ҫитмен. Пӗрӗх пусӑм пӑсмаллачӗ. Тӗсӗмӗсӗ пӗчӗ ячӗ. Е усаллӑ шапатман, ӗнтӗ ҫитрӗмӗр лӑплан. И унччен те пулаймарӗ, вӑл курса та юлаймарӗ. Карчӑкки михе пиле пӗнче анчӗ ҫӗрелле. Ҫичӗ пӗлӗт Петӗр ӳкрӗ, Ӳкичченех чунӗ тухрӗ старики пӗлӗт ҫинче, пӗлӗт аслӑ пахчинче. Карчӑкне юпалчӗ слари, асӑнса пичке пуҫларӗ. Эп те пултӑм йӗппинче, ҫичӗ пӗлӗт тӗппинче. Асату йӗри юрларӑм, сухала ҫыртса ташларӑм. Алдарпа ӗҫсем сыра, тав тусемӗн пурсӑра.

Пӗлтӗр Хусанкай, ҫарӑк, юмах. Пурӑнаҫҫӗ тӗнчере карчӑкпа старик пӑрӗ. Пурӑнаҫҫӗ, пурӑнаҫҫӗ, кантӑк витӗр курӑнаҫҫӗ. Шухӑшлаҫҫӗ ҫакскерсем, кӑшт пуйса пӑхас тесе. Шухӑшлаҫҫӗ, шухӑшлаҫҫӗ, шурупа пек шуралаҫҫӗ. Ак хайхи тӑпрас ҫине, ҫарӑк акрӗҫ маччине. Вӑхӑт ҫитрӗ, ҫарӑк пулчӗ. Тупраса тулли вӑл тулчӗ. Шурӑк витӗр урайне ҫарӑк тӑсрӗ хӳрине. Унтан ун хӳри тымарӗ тӗпсе кайнӑ пекех вырнаҫрӗ. Ку тата мӗн тамаша! Карчӑк кил-ха канаша! Кун пек ҫарӑк эп курманччӗ, ырлӑха-ши тымӑрланчӗ. Вӑлахса пӑхать старик. Тӗлӗнет вӑл ҫав тери. Ҫар кашкӑрне те кайнӑ, пӳртҫи витӗр тухнӑ тарнӑ. Пӗлетех вӑл ҫӳлелле кармаша ҫӳлҫӗпеле. Чикмен пестӗрех хӑпарчӗ, ӳрине усавӑл ларчӗ. Пахри курчӗ витӗрех ҫарӑк тухнӑ пӗлӗтрен. Ҫын тата пӗр пӑртак ҫӗкленчӗ, тӑчана кутӑтӗленчӗ. Иккӗмӗш те виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш, пиллӗкмӗш, улттӑмӗш пӗлӗт те пур-мӗн. Ҫарӑк шав пырать. Ҫӗр курнӑ кунашкал тамашана, — тет старик хайхавшанать. Юлашки вайне вӑл пухрӗ, ҫичӗ пӗлӗт витӗр тухрӗ. Ҫарӑк пӳлӗк пахчине ӗртнӗ кӗчӗ хайхине. Сарӑлса лара капмарӑн, епле-ха ӑна каларӑн? Каларса хӑтланиччен ҫӑтмахрах пурӑнас-и-тен? Анчах карчӑк каялта-ҫке, карчӑка та хӑпартасчӗ. Анчах хай старик калла карчӑкне хыпар калать. Улӑхасчӗ, улӑхасчӗ, хӑвӑртрах, старик, тет карчӑк. Ак хайхи старик миххе карчӑкне персе чикет, шӑлӗпе ҫыртса йӑтать те чикмекпе тапаҫланать те. Карчӑкӗ ялан ватта, йытӑтса пырать шалта. Час ҫитет пире старик? тет. Ҫӑтӑмаха кӗретпӗр-и? тет. Старикин темскер марлать, ҫӑварне уҫма хӑрать. Карчӑкӗн хыпарнӑҫемӗн пӗрех юрӑҫах першемӗ. Аякра ыйха ҫутмах, лӑхаҫҫӗ-ҫке часрах. Старикей сӑмах чӗнмесӗр мӑшлатать чӗлхесӗр евӗр. Ултӑ пӗлӗт витӗр ак, тухрӗ вӑл ҫапла ырах. Юлашки пӗлӗт шыв харчӗ мӗнре тет пушах кӑйкарчӑк. Ҫырмаха нихҫан капла, ҫитӗҫ ҫу капса ампала. Тӗмлӗ пӳтсӗр ҫарӑк тупнӑ, хӑвӑртрах хыпар ват супнӑ. Старик ищи липелен улӑхса ҫитни ҫитмен. Пӗрех пусӑм пусмалачӗ тӳсӗмесӗр пӗчӗ ячӗ. Е усала шапатман, ӗнтӗ ҫитрӗмӗр лӑплан. И унччен те паймарӗ. Вӑл курса та юлаймарӗ. Карчӑкки михе пӗле пачӗ анчӗ ҫӗрелле. Ҫичӗ пӗлӗт витӗр ӳкрӗ, ӳкичченех чунӗ тухрӗ. Старики пӗлӗт ҫинче, пӗлех аслӑ пахчинче. Карчӑкне юпа чысларӗ, асӑнса пичке пуҫларӗ. Эп те пултӑм юпинче, ҫичӗ пӗлӗт тӳпинче. Асату йӗри юрларӑм, сухала ҫыртса ташларӑм. Алтӑрпа ӗҫрем сыра, тав туса мӗн пурсӑра.